Annamyrat, senden ýaňa içim otdur, günüm ýasdyr. Saňa dostlar, maňa duşman, maňa ýatlar, saňa dostdur. Saçym süýse, elim kesew, on bäş ýyllap el öwredim, aklygymyň deregine ot uzatdyň, men göwredim. Heşerlenşip, gözün gyrpman dymdy-birden ilat bary. Üsgürmäge ejap edip, agyny tutdy yzdan biri. Aýna degip pytrap gitdi bir çaganyň zyňan gary. Çydam käsäm şu gün doldy, mundan artyk gezebilmen. On bäş ýyldyr dilim laldy, on altynja dözebilmen. Gün dogandan gün agýança ünden bolup täze ýoly, batanyndan tä dogýança terse gitdiň leňňeç ýaly. Çagalarymyň hatyryna dymyp gezdim men günäli. Ýogsa dagy öten tomus hoşlaşjakdym özüň bile. Hawa senem hoşlaşardyň ogluň bile gyzyň bile. Hoşlaşardyň torbaňdaky haram iýen duzuň bile. Iň beterem gözün sykyp kim ylgardy yzyň bile. Diňe seniň mana düşmez syklaň ýaş dökerdi, galanlary gözüň köwläp deregine daş tykardy. Ýeten tomus ownuk mallaryň guýusyna awy döken, çopan gelip habar berse wah-wahsyrap içini çeken Annamyrat sen dälmidiň? Ertesi gün ýygnak edip Taýmazdan öňorta çykan kulaklaryň göni çekeris diýen bolup göge böken, ýene agşam öýe gelip ertir üçin plan çeken Annamyrat sen dälmidiň? Jöwenimiziň harmanynda ýaryja gapyl ýatan agajygyň agzyny nykyp, ýüreginden otlap atan alty sany galtamana bir sagbola ýarag satan eý ärjagaz sen dälmidiň? Aýdaýynmy, aýtmaýynmy, ortalykda germe satan bagtsyz heleý men dälmidim? Abat daýzaň ýaňagyndan goşa monjuk titräp gitdi, aslyşdy-da eňeginden polak açyp pytrap gitdi. Göýä ähli bagtsyzlygy pytrap gitdi diýdi bile. Taşy daýym öňürtiläp kakdy meni diýdi bile. Ýatan ýeri ýagty. Şu balam aňan eken. Diýer dili arçyn bile ýöne däldir molla çakan. Wah, bizem-ä aňsyrdykla, biz raýkomla diýr ýaka. Dogrudanam bir zat baryny öten-tomus aňsyrypdyk. Biz raýkoma habar berip, çepbe-bile uzus sypdyk. Her haýsyňyz işleseňiz Annamyrat Arçyn ýaly sosializme iki ýylda elter bizi kolhoz ýoly. Bäş, ýogasyn üç ýaşyndan ol Arçyna özüm melet, siz kommunist, emma ol gözlegiňiz gybat-töhmet diýip biziň üstümizi tas gömüpdi gyllygyndan, haýkyrypdy allygyndan, ýaňy bolsa bir aýlykda tüwdürilipdi gullugyndan. Abat gelin zordan saklap tyňzap gelen gözýaşyny gyňajynyň çowy bile sypaşdyrdy gözgaşyny. Sagyrsyna owsun atyp, goşa aždar görlüp gitdi, seniň ýaly hažžyklara ýassyk bolman diýen ýaly guýrugyny tarpylladyp, arçyn taýa sürnüp gitdi. Göýä arçyn demin sanap gökdaş bolup gidip barýa, aždar misli syýrtmak bolup allym-merdim edip barýa, janhowluna agzyny açýa güne gargyş edýän ýaly. Hažžyk näçe gargasa-da, diýýä günüň ýoly. Gögüň güni, ýeriň güni bir-birine dogandyrlar, ikisine ýaşma ýokdur, ebedilik dogandyrlar. Ak diwardan ýeriň güni ýüzümize garap otyr, sud başlygynyň öň ýanynda şondan gelen kanun ýatyr. Hakykatyň ýumagyny çözleýä-de Abat gelin, günleň ýüzi ýagtylanýa sözledikçe Şaýat gelin. On bäş düýe ak bugdaýy Garagumda gizläp ýören, ertesi gün goýna gidip geçen yzyn düzläp ýören, birisi gün taparys diýip ters yzyny çözläp ýören Taýmaz bile öz yzyny, öz-özüni gözläp ýören Annamyrat sen dälmidiň? Çaýhananyň kömründen bäş-on çuwal dykyň diýen, kapyrlaryň söýýän zat daş kömür bor, çekiň diýen, garry orsuň ýollyň çepbäň gapylaryna döküň diýen, meniň gurjak tomaşama dört-bäş günden bakyň diýen, eý, adamhor, sen dälmidiň? Bäş-alty gün geçip-geçmän ýarygije ýüwrüp gelen, Tapylyň sapy diýip kelemesini öwrüp gelen, Treýewiýsli güpbüsini çöwrüligine geýip gelen Ýolly bile çepbejigiň nädäýdikä diýip gelen daşy jäjek, içi möjek Suhan kary sen dälmidiň? Suhan kary Töhmet! diýip gözlerini gyrpyldatdy, süýt başlygy Ýuwaş! diýip gök galamyny tyrkyldatdy. Ertesi gün gijäň ýarymazarlykdan haşlap gelen, şu oturan dört dönügiň öňlerine başlap gelen, pillerini, çaryklaryny sygyrdölä taşlap gelen Dirä ganym, ölä ganym arçynsymak sen dälmidiň? Tamdyr ýaly içki tamda ýene possun geýip ýatan, Çakan mollaň ýumşak ýerine kellesini goýup ýatan, işlerimiz-ä paçdy diýip, heleý uzat küşdi diýip, maşat kakyn iýip ýatan, ätişgiri gyzdyrsak-a kem bolmazdy diýip ýatan, eý, zährimor sen dälmidiň? Ýetişgir-ä alaýmarsyň wyždanyny poha satan diýip duran men dälmidim? Oňarýaň-ow heleý diýip ganly gözüni süzüp ýatan, bir çybygy bäşe bölüp käsesinde ezip ýatan, pejiň ýanynda bal kölünde ýüzüp ýatan, ertir etjek şerlikleriniň hesibini düzüp ýatan, eý, haramhor sen dälmidiň? Jynazasyz çepbäň meýdi zyňylypdyr görden diýip, Haşlap gelgin irden diýip, Alny niçigi sorşup, bizem bararys bärden diýip, Müjewüri ýantlap aýdan haram çakan sen dälmidiň? Gündizine tesbi sanap, gijesine peji ýanap, şaýyn ýakan sen dälmidiň? Daňdan bile kürt müjewür sojap geldi diýşiň ýaly, sizem mundan atlandyňyz tapyrdadyp çagyl ýoly, günäňizi Alla ýapyp, düzlediňiz yzyňyzy, gijä geçen ýeriňizden eýläk çapyp, beýläk çapyp, gizlediňiz yzyňyzy. Emma ähli hiläňizden sowet sudy baş çykardy, bulaşdyran piläňizden uç çykaryp özüňizem gurçuk ýaly daş çykardy. Elleriňiz ýetmez indi heleýiňiziň çöregine. Gyrmyzy Gün öýüne girip, Aýy goýdy derege. Süýt hökmünden hoşal ilat topar-topar dargap gitdi, pidullary ýedi kesip ýedi gezek dograp. Atu, atu. O nejise wah, asuwam az-la, dogan. Maňa galsa, oň geregi bir goşawuş duz-la, dogan. Etini dograp, gözüni çekip, ajy duza basyp goýsaň, öz hamyndan tagma edilip, aýagyna syýrtmak salyp, maşat jerçiň güjüminden başraklygyna atyp goýsaň. O beýleki dört süpügiň on bäş ýyl meraýsyny, özüm bolsam, torba salyp, sallap gaýtjak han goýsuna. Sakgallaşýan han guýyňdan kem-ä däldir türme goý. Bir düşäýseň erňegine eliň ýetmez ömür boýy. Süýde düşen özüň bolma, adalatdan sypma ýokla. Aý, beg aga sowet süýdi çakymyzdan galarakla. Biz-ä walla telpek goýduk prokuroryň gürläýşine. Soňa menem telpek goýdum aklawjynyň derläýşine. Aklamaga söz tapmasaň derläbirsiň ýagşy ýigit. Wah şeýle-dä, müň ýuwsaňam gögermeýär çüýrän çigit. How-u abat daýzamdan prokurordan kem çykmady. Howalagy, şu geplände siňekdenem dem çykmady. Taýmaz bile Saşa daýyň gepleşemäge kemýakmady. Bir ýyldyzjyk süýnüp, süýnüp gitdi ýene zir. Çokaýymyzyň aşagynda gütürdeýä Nowruz gar. Topar tutup, ýomak atyp, dargap barýa ilat bar. Bizem barýas. Ortamyzda pişikçimiz Mürzemeňli. Saşa daýym oňa degip hezil berdi öýe çenli. Sekiz aýlap bile işläp, bir syçanyň ysyn duýman, pişik murda bolaýşyňa çortga beri biz-ä haýran. Indi seniň ol adyňy ýatyraýsak neneň borka, ýa ýeriňe başga pişik getiräýsek neneň borka. Ony ança-da yzymyzdan ylgap ýetdi iki kişi. Balagymyň kisesine bir kagyz epläp dykdy Salyh bilen Ata kişi. Taýmaz dogan sen bagyşla, biz sammyklyk edipdiris. Indi bildik, haramhorlaň allowyna gidipdiris. Ýuwaş-ýuwaş pessaýlaşyp goýun-guzyň mälemesi sete-zeleň owazyna goşulyşdy läle sesi. Ekin ekýä kolhozlar, dökün dökýä kolhozlar, kulaklaryň süýt-horluň kökün kesýä kolhozlar. Daglaryň başy ýanar, ot düşer, kolhoza duşmanlaryň ýüreginiň başy ýanar. Duzak ýerde, durna howada.